Majo, dann begréissen ech Äech ganz häerzlech am Numm vun der Lénker op eis Pressekonferenz zum Pan-Gesetz, e Gesetz wat zum Sujet an zum Objet huet d'Organisatioun vun der Aarbecht. Fir eis ass et e. Net onwichtegt Gesetz, well d'Aarbechtszäit, déi vun dëse Gesetz betraff ass, eng ganz wichteg Notioun ass fir d'Lénk, eng ganz wichteg Notioun ass och an der Geschicht vun der Aarbechterbeweegung. Et definéiert nämlech déi Zäit, déi en Aarbechter engem aneren zur Verfügung ze stoen huet. Ironescherweis ass et am Avis vun der Chambre de Commerce, dem gemeinsamen Avis vun der Chambre de Commerce an de Chambre des Métiers, wou et ganz gutt beschriwwen ass. Si definéieren dat nämlech folgendermoossen, Depuis que le travail fait l'objet d'un contrat de louage entre un salarié et un employeur, on distingue entre, d'une part, la partie de la vie soumise à ce contrat et, d'autre part, le temps libre. Dat heescht, d'Liewen ass an zwee Deeler gedeelt, deen een Deel, deen engem selwer gehéiert, an deen aneren Deel, wou ee seng Aarbechtskraaft zur Verfügung stellt. Duerfir ass déi Fro vun Organisatioun vun der Aarbecht eng essentiell, well se bestëmmt iwwer d'Fräiheet an d'Autodéterminatioun vun deem, dee seng Capacité de travail verlount.

Op der enger Säit. An op der aner Säit ass et awer och, geet et och ëm Liewens-, Aarbechtszäit. Dat heescht, d'Fro, wéi laang een a sengem Liewe censéiert ass, engem aneren zur Verfügung ze stoen, dat heescht, d'Fro, wéini een d'Recht huet, an d'Pensioun ze goen. Dat sinn déi zwou Achsen, déi historesch ëmmer immens wichteg waren an op deenen sech de soziale Fortschrëtt definéiert huet. E groussen Deel vum zwanzegste Joerhonnert war et esou, datt et eng Tendenz ginn ass vun enger weiderer Beschränkung, Limitatioun, vun der Aarbechtszäit an engem méi grouss gi vun dem Beräich vun der individueller Fräiheet. Déi éischt OIT-Konventioun, also Konventioun, déi éischt, déi International Aarbechtsorganisatioun 1919, déi alleréischt Konventioun geet ëm d'Beschränkung vun der Aarbechtszäit. Dat ass spéiderhin 61 an der Charte sociale européenne festgehale ginn an et ass zu engem fundamentale Recht vum Aarbechter ginn. Zu Lëtzebuerg hate mer déi lescht grouss substantiell Reduktioun vun der Aarbechtszäit 1970, wou an Etappen definéiert ginn ass, datt mer eng Véiertstonnewoch an en Aachtstonnendag hunn, successiv, well dat Gesetz 70 war ausgeluet, datt et voll a Kraaft trëtt mat der Wierkung 40, 8 op den éischte Januar 1970. 80. D'Argumentatioun fir déi Reduktioun huet engersäits ëmmer doranner bestanen, datt ee seet, mee et ass e fundamentaalt Recht vun de Leit, vun den Aarbechter. Et ass awer zweetens och ëmmer erëm verwise ginn op d'Gesondheet an d'Sécherheet vun de Leit, déi schaffe mussen. An drëttens, dat drëtt Argument war ëmmer, datt duerch d'Steigerung vun der Produktivitéit et méiglech ass, datt ee mat manner Aarbechtskraaft méi Wueren an Dingschtleeschtunge produzéiere kann. 1970, wéi déi leschte Kéier déi grouss Aarbechtszäitreduzéierung zu Lëtzebuerg agefouert ginn ass, stung e grousse Saz direkt am Ufank vum Rapport vun der Chamberskommissioun, an dee Saz huet 1970 geheescht, Dans un avenir proche. vers 1985, L'homme ne travaillera pas plus de 30 heures par semaine, 40 semaines par an, 35 années durant toute sa vie. De Rapporter vun deem grousse Saz war keen anere wéi de Jean Spautz, de spéidere Chamberspresident. Dat war d'Optioun an d'Ambitioun vun der Aarbechtspolitik an de siwwenzeger Joren. Zu Lëtzebuerg Enn siwenzger Joren an ugangs achtger Joren hu mer awer e Renversement vun där doter sozial-fortschrëttlecher Tendenz gesi mat dem Opstig vun der neoliberaler Ideologie. Finalement war och 1999, wou da op dat Joer an deem d'Pan-Gesetz et zeréckgaangen ass, och dovunner ganz staark geprägt. A mer däerfen och net vergiessen, datt dat PAN-Gesetz als alleréischt Zil eigentlech hat, datt et eng Mesure anti-chômage war, well an der liberaler Ideologie gesot ginn ass, Ma wa mer d'Aarbecht flexibiliséieren, da schafe mer méi Aarbechtsplazen. Wa mer kucken, wou de Chômage 99 dru war a wou en haut drun ass, da mengen ech, datt ee soe kann, datt déi Mesure anti-chômage net funktionéiert huet. Haut ass de Kontext e bëssen en aneren, Mir hunn en héije Chômage, mir hunn awer eng weider wuessend Produktivitéit. Dat heescht, déi Argumenter, déi iwwer d'zwanzegt Joerhonnert gegollen hunn, gëllen och haut nach ëmmer, vläicht esouguer méi. Mir hunn ironescherweis am November eng Presentatioun vum Här Rifkin, deen dofir bekannt ass, datt en d'Enn vun der Aarbecht proklaméiert hunn an op proklaméiert huet an op der aner Säit hu mer eng LSAP, déi an deene leschte Joren eigentlech näischt anescht gemeet huet wéi d'Liewensaarbechtszäit ze verlängeren. D'Pensiounsreform vun 2012, déi jo am Kär eigentlech hat d'Ausso, wann een déi selwecht Leeschtunge wëll behalen, muss een dräi Joer méi laang am Liewen Schaffe goen. An 2016 soll d'Préretraite de solidarité ersatzlos gestrach ginn, mam Zil, wéi gesot, fir de Rentenantrittsalter méi no hannen ze verréckelen. A mer hunn, wéi de Serge elo duerstelle wäert, eng liberal Reform vun der Aarbechtsorganisatioun. Mär bleiwe bäi eisen Haaptfuerderungen, datt mer weiderhin, a vläit haut méi déi nach viru Joren eng substantiell Baisse brauche vun der Aarbechtszäit. A mer wäerten och, wat de Projet ugeet, deen de, alt eis Kritik, och Amendementer proposéieren, déi genau an déi dote Richtung goen. De Kontext ass jo och, datt et eng Gewerkschaft gëtt, déi déi sechste Congéswoch fuerdert. Mär wäerten iwwert e parlamentarescht Amendement fuerderen oder erabréngen an d'Chamber, datt de Congé légal vu 25 op 30 Deeg soll an d'Lut gesat ginn. Voilà, domadder ginn ech d'Wuert weider un de Serge, deen, dee vläicht e bësse méi am Detail an eis, an op eis prinzipiell Kritike vum neie Pärelgesetz ageet.
Jo, ech versichen, net ze vill am Detail ze goen, mee et an a sengem ganze Kontext esou duerzestellen, dass et och verständlech gëtt. Duerfir, et ass eng ganz komplex Matière, duerfir hu mer et och an enger Nott do un eng Kéier déi wichtegst Elementer vun där Reform, déi sech elo undeit, duergestallt. Wéi dat Gesetz hei nach net Do Luch a wéi awer schonn et ugekënnegt ginn ass vum Minister, ass jo, wéi Der wësst, d'Patronat Stuerm dergéint gelaf an huet sech dergéint gewiert, dass soll méi Flexibilitéit kompenséiert ginn duerch méi Congé fir d'Leit. Dat ass deemools hir Positioun gewiescht. An e bësse wéi e pavlovsche Reflex ass dann op där aner Säit den Androck entstanen, et giff sech hei ëm e salariatsfrëndlecht Gesetz handelen. Ech wëll am Fong mol beweisen, dass dat net de Fall ass. De Marc huet et scho gesot, 1970, dat sinn elo bal 50 Joer, ass d'Grondaarbechtszäit, d'normal Aarbechtszäit, wou jiddweree muss schaffen, op 8 Stonnen den Dag a 40 Stonnen d'Woch duerch e Gesetz festgeluet ginn. Zënterhier ass et zu kenger zousätzlecher genereller Erafsetzung vun der Aarbechtszäit komm an an der Praxis huet Lëtzebuerg haut mat déi längsten Aarbechtszäit vun allen europäesche Länner. Ech mengen et sinn 41 Stonnen effektiv déi geschafft ginn, net 40 Stonnen d'Woch. Also net wann ech elo d'Monten huelen déi am Gesetz sinn, mee wann ech d'Realitéit huelen. Zweetens ass zënterhier e Regime vu Flexibilitéit agefouert ginn, 1999, dat war deemools, ass et provisoresch agefouert ginn an huet awer fir all Entreprise gegollen, e Regime vu Flexibilitéit, dat heescht, ech definéieren eng Zäit, während deeër muss déi Aarbéchs, déi Reegelaarbéchszäit vun 8 a 40 erreecht ginn, definéieren ech eng Referenzperiod. Déi Referenzperiod, déi gëtt elo substantiell an d'Lut gesat. Si war bis elo ee Mount a si soll an Zukunft kënne bis zu véier Méint ausgedehnt ginn, dat heescht während dräi zousätzleche Méint. Huet den Patron, well dat ass deen dee bestëmmt op en déi Referenzperiod aféiert, heen eleng ass soss keen, huet d'Méiglechkeet déi normal Aarbechtszäit auszedehnen, ze variéieren, vu Woch zu Woch aner Aarbechtszäiten virzegesinn an esou weider. Dat ass, wann een nennt, d'Flexibilitéit vun der Aarbecht, awer op eng eesäitig Aart a Weis, am Interesse vum Patron. Et gëtt jo och, kann ech och eng Flexibilitéit virstellen, déi am Intérêt vun de Familljenobligationen vun de Salariéen zum Beispill wier. Déi Flexibilitéit gëtt elo definitiv an de Code du travail geschriwwen. Si war bis elo provisoresch, si ass ëmmer verlängert ginn duerch Gesetzer, si gëtt elo definitiv agefouert a si gëllt och, wat ech nach mat Eng vun deene schlëmmste Moossnamen an deem Ganze fanne si gëllt och fir Leit, déi à temps partiel schaffen. Och deenen hir Aarbechtszäit, wann een nëmmen hallefdaags schafft a vläicht hallefdaags an engem anere Betrib, och wéi vill Botzfraen am Botzsecteur zum Beispill, gëtt och do d'Referenzperiod, wärend deenen hir Aarbechtszäit gemooss gëtt an engem Betrib, gëtt och an engem Zäitraum vu véier Méint gekuckt, net wéi bis elo an engem Zäitraum vun engem Mount. Déi zwou Entwicklungen do, dass zënter 50 Joer d'Aarbechtszäit net méi reduzéiert ginn ass, awer au contraire weiderhi flexibiliséiert ginn ass, geet géint d'fundamentaalt Recht, wou de Marc erwähnt huet, vun enger progressiver Reduktioun vun der Aarbechtszäit, déi steet a ganz villen internationale Konventiounen, déi steet besonnesch däitlech ausgedréckt an der Charte sociale vum Conseil de l'Europe. An et ginn och wëssenschaftlech Etüden, déi beweisen, dass eng Aarbechtszäit, déi esou flexibel ass an esou ausgedeent ass, dass déi géint d'Gesondheet verstéisst am Betrib an natierlech och géint d'Sécherheet esouguer am Betrib, well Leit, déi iwwermitt sinn, déi sinn natierlech och net onbedéngt e Sécherheetsfaktor an engem Betrib. Elo gëtt gesot, mer féieren Zousätzlech mat der Ausdeenung vun der Aarbechtszäit hei féiere mer Konterpartien an. Déi dräi Konterpartië sinn e Regime vu supplémentaire Congé, wann esou eng Referenzperiod agefouert gëtt, gëtt och, muss och e Congé supplémentaire vun anerhallef bis dräienhallwem Dag d'Joer virgesi sinn. Dat hänkt dovun af, wéi laang déi Période de référence ausgedehnt soll ginn. Et muss och dann Vue dass jo do vill Flexibilitéit méiglech ass, muss awer am Mount, op de Mount muss awer dat begrenzt ginn op net méi wéi 12,5 oder 10 Prozent méi wéi déi normal Aarbechtszäit. Dat ass am Fong emol eng Grenz, déi innerhalb vun engem Mount agefouert gëtt, well jo d'Referenzperiod op véier Méint ausgedehnt gëtt. An et gëtt eng zousätzlech Zäit agefouert, wa während der Period, wou déi nei Aarbechtsplanung leeft, de Patron bemol decidéiert, e misst elo awer eppes dorunner änneren, well iergendeppes agetratt ass, wat e géif dozou bréngen, fir dat z'änneren, da gëtt elo gesot, da misst awer vun där drëtter Méistonn un, déi dann agefouert gëtt, misst awer dann e Repos compensatoire vun 1,2 Stonne kommen. Dat si Moossnamen, déi eiser Meenung no ongenügend sinn, vläicht an eng richteg Richtung ginn, mä ongenügend sinn. A wann Der den Exposé des motifs liest vun deem Gesetz op der Säite 11, gëtt bewisen, un Hand vu Chiffere, vun Tabellen, dass et de Betrib ass, deen en fin de compte um Enn vun der Period de Gagnant ass vun deem Ganzen. Et ass also guer keng Win-win-Situatioun, wéi dat duergestallt gëtt, mä et gëtt ganz kloer bewisen, dass et de Betrib ass, deen de Gagnant ass vun deem neie System, well wann et keng Referenzperiode giff ginn a wann d'Aarbechtszäit misst innerhalb vun enger Woch agehale ginn, da misst, da wier all Stonn doriwwer eraus wier eng Iwwerstonn a misst mat 1,5 normal Aarbechtsstonn kompenséiert ginn, wou een da fräi hätt. A wann een dat awer oprechent mat deene Kompensatiounen, wou ech déi dräi elo opgezielt hunn, wann een dat mat deene Kompensatiounen oprechent, dann ass de Betrib um Enn vun deene Perioden ëmmer de Gagnant. Et ass also eng Reduzéierung vun de Käschte fir de Betrib. Dat ass de wesentleche Punkt vun deem heite Gesetz. Dann gëtt zwar eng Informatiounsflicht agefouert fir d'Delegatiounen. D'Delegatioune musse 5 Deeg virdru musse Bescheed gesot kréien, wann eng Referenzperiod agefouert gëtt. Mä no engem Mount, och wa keng Eenegung zustane kënnt, ass se awer automatesch en vigueur a si gëllt fir 24 Méint, zwee Joer also. a si kann esouguer tacitement renouveléiert ginn. Dat heescht, mer féieren eng Referenzperiod an, an déi bleift valabel, an déi ass och net attaquabel en Justice, weder vun enger Gewerkschaft nach vun enger eenzel Persoun, déi dovu betraff wär. Da gëtt e weidere Géigesystem agefouert, dat ass, da muss awer de Betrib e Plan d'organisation du travail opstellen, dass ech awer, wann ech betraff sinn, dovu gesinn, Et ass zwar elo, ech muss zwar elo variabel schaffen, mee ech weess awer genau, déi Woch schaffen ech esou, deen Dag schaffen ech esou an esou weider. Dat nennt een e Plan d'organisation du travail, e sougenannte pot, wéi d'Gewerkschaftler soen. Deen ass, muss zwar opgestallt ginn, mee wann en net opgestallt gëtt, geschitt näischt. E muss och net während där ganzer Referenzperiod. agefouert ginn. D'Inspection du Travail brauch net méi informéiert ze ginn a huet also kee Kontrollrecht méi do, Kontrollbefugnisser méi do. An dat ass awer wichteg, Wann et zum Beispill kee Pot agefouert gëtt, bleift d'Période de référence bleift valabel an all Géigeleeschtungen, déi ech virdrun opgezielt hunn, gëllen net, wann et kee Pot gëtt, wann et kee Plan d'organisation du travail gëtt. Gëtt jo keng Aarbechtsuerdnung opgestallt, dann, an wann dat net opgestallt gëtt, dann gëllt och, gëllen och all déi Géigeleeschtungen net, jidder kritt keen zousätzleche Congé an esou weider an et gëllt just nach d'allgemeng Limitatiounen am Aarbechtsrecht vun enger gewësser Zuel Stonnen den Dag oder d'Woch. Bon. Da kann een, gëtt et och nach Méiglechkeeten, ech ginn elo e bësse méi séier driwwer ewech, da kënnt Der elo d'Detailer noliesen, gëtt et och Méiglechkeete fir d'Aarbechtszäit innerhalb vun engem Pod ze änneren. Bis elo war et esou, ech wousst, deen Dag schaffen ech bis 8 Auer, An elo seet de Patron awer, et ass en Événement imprévisible agetratt, da muss de bis 10 Auer schaffen. Dee beleet, mee du muss da kommen. An ech hat awer dee Moment eppes virgesinn, da muss ech dat fale loossen. Innerhalb also vun engem Pot, dee festläit. Dann hat bis elo de Patron huet musse beweise virun der ITM, also der Gewerbeinspektioun, dass et och wierklech en Événement imprévisible war. A wann d'Gewerbeinspektioun festgestallt huet, dass se giff Mëssbrauch bedreiwen mat deeër Notioun, da konnt se soen, du méchs lo keng Referenzperiod méi, t'ass eriwwer, du méchs just Mëssbrauch mat deenen Saachen do. Dat war de System bis elo. Dee gëtt komplett g'ännert an en défaveur vun de Leit, déi betraff sinn, nämlech. Wann de Patron dat seet dräi Deeg virdrun, virum Changement, brauch een iwwerhaupt net méi ze begrënnen, dann applizéiert et sech an et muss een dann och schaffe kommen. Wann en et manner wéi dräi Deeg virdru mécht, da muss de Salarié beweisen, dass en Raison impérieuse et fondée huet, zum Beispill eng Familljefeier oder ech weess net wat, fir net brauchen dohinner ze goen. Dat heescht, de Risiko vun der Imprevisibilitéit geet zu Laaschte vum Salarié, och wann en eng kleng Kompensatioun kritt. Déi drëtt Stonn, wou en da muss méi schaffen, wou net virgesi war, muss en, gëllt dann als Surtravail, wou en 1,2 Prozent da kompenséiert ginn. Ech weess, dat ass relativ komplizéiert, mee et ass esou. Dat heescht, alles dat Déi Imperfektiounen do an déi wou et net wäit genuch geet, alles dat trëfft natierlech besonnesch déi Leit déi schaffen a Secteuren, wou et keng Gewerkschafte gëtt, wou et kee Kollektivvertrag gëtt, wou kann e bësse méi seriö Géigeleeschtunge vläicht erreecht ginn. Gëllt besonnesch déi ganz schlëmm. Et ass eng reell Verschlechterung fir déi Leit déi do agefouert gëtt. Mee et soll een net mengen, datt d'Gewerkschaften elo vill méi Rechter kréien, wéi déi, déi se bis elo haten. Och wann elo gesot gëtt, et kann een nämlech iwwert, also d'Gewerkschafte kënnen och esou dat do verhandelen, wat ech elo gesot hunn, och während deene véier éischte Méint. Mee no deene véier éischte Méint mussen se et verhandelen, soss kann et net agefouert ginn. An d'Gedaf geschaaft d'Méiglechkeet vum Minister, déi Period, déi Period auszudehnen duerch eng Décision administrative. Dat heescht, d'Gewerkschaften hunn zwar theoretesch e Verhandlungsrecht, dat si dann eleng hunn, mä ob dat ëmmer esou awer am Intérêt vun de Gewerkschaften ass, dat wëll ech emol a Fro stellen. A wann Der den Avis vun der Chambre des Salariés liest, da gesitt Der och, dass doranner ganz staark Bedenke geäussert gëtt, well et kann een zum Beispill der Meenung sinn, dass eng Period vu véier Méint Flexibilitéit, dat mécht dräi mol véier Perioden an engem Joer, wou déi dann agefouert gëtt, dass dat ganz ville Betriber duergeet, besonnesch méi klenge Betriber. Do brauche se net ze négociéieren. Et ass och esou, dass, wann et esouguer e Kollektivvertrag gëtt an dee gesäit näischt vir iwwer eng Aarbechtszäitregelung, da kënn de Patron awer trotz Kollektivvertrag eesäiteg eng Aarbechtszäitregelung aféieren. Also e setzt sech iwwer de Kollektivvertrag ewech zum Beispill. Dat gëtt och ganz staark kritiséiert bei der Chambre des Salariés. Et stellt sech esouguer d'Fro a Secteure wou et staark Kollektivverträg gëtt, ob net do op eemol de Patron do erausklëmmt a seet, ech wennen elo de Régime légal un, kommen ech besser derbäi ewech. Da kënnt nach derbäi, All déi Géigeleeschtungen, wou ech genannt hunn, haaptsächlech déi dräi, wouvunner eng wichteg ass, déi méi Congésdeeg, all déi Géigeleeschtungen, déi gëllen net, wann esou eng Période de référence verhandelt gëtt. Déi gëllt nëmme wann net verhandelt gëtt, wann se eesäiteg agefouert gëtt. Dat heescht, d'Gewerkschafte kënne sech emol bei Verhandlungen kënne net soen, majo déi puer Deeg Congé méi hu mer souwisou ze gutt. An all déi aner Punkten hu mer souwisou zegutt. Also schreiwe mer déi mol fest an dann diskutéiere mer nach doriwwer eraus iwwer, ech weess net, eng Erhéijung vum Taux vun den Iwwerstonnen an esou weider. Alles dat ass net, ass net méiglech, schwächt also d'Gewerkschaften. Dann gëtt och afgeschaaft. Bis elo war et esou, dass nëmmen a gewësse Secteure konnt bis zu 12 Méint e Kollektiv. esou e Vertrag aus, also esou e Kollektivvertrag mat enger Période de référence ausgehandelt ginn. Dat gëllt elo fir all Secteur. Virun 1999 ass een eigentlech dovun ausgaangen, datt d'Flexibilitéit am Fong geholl nëmmen do soll sinn, wou och Fluktuatioun ass bei de Betriber, wou och dat noutwenneg ass. Dat ass elo net méi de Fall. Dat ass elo Generell gëllt et an alle Betriber, déi kënnen esou laang Période de référencen aféieren, och wa se eng Aarbecht hunn, déi all Dag déi selwecht ass a monoton ass, an 8, 12, 2, 6, kënnen awer esou Périoden dann aféieren ouni besonnesch Begrënnung. A wat och kritiséiert gëtt vun de Gewerkschaften ass, datt esouguer déi betraffen Aarbechter d'Recht kréien, fir esou e Pot auszehandelen. oder en Horaire mobile auszehandele mat hire Betriber. A mer wësse jo, dass déi iwwerhaupt keng Resistenzméiglechkeet hunn. Déi stinn ënnert dem Kommando vum Betrib an dat si jo natierlech keng Verhandlungspartner. Dann ass nach e leschte Punkt, wou ech wëll erwänen, dat ass, dass, All déi Congéen, déi ee kritt aplaz vu méi flexibler Aarbecht, déi brauchen ewell net méi direkt accordéiert ze ginn, mee dat gëtt behandelt wéi normalen Jorescongé an ke reportéiert gi bis d'nächst, bis dat Joer drop, 31. Mäerz. An dobäi ass Lëtzebuerg, ech zitieren och dat do dran, kritiséiert gi vun der Europäescher Kommissioun, dass se net déi Ersatzperiode vu Fräizäit accordéiert direkt nodeem méi geschafft ginn ass. Mee hei ass et méiglech, déi ad aeternum quasi ze verleeën an d'Zukunft. Déi lescht Fro ass déi, Gëtt et Alternativen? Mär mengen, dass et Alternative gëtt. Mir sinn amgaang ganz seriö de Code du travail alternatif ze studéieren, deen a Frankräich amgaang ass ausgeschafft ze ginn. Do gëtt zum Beispill, bleiwe se zwar zum Beispill an der Logik, mee wann eng Referenzperiod do ausgedehnt gëtt, da gëtt en contrepartie Déi normal Aarbechtszäit verkierzt, déi ass jo 35 Stonnen a Frankräich, déi ass dann no deem Projet 34, 33 oder 32 Stonnen. Dat heescht, wann de Patron ausdehnt seng Zäit, wou en d'Aarbecht moosst, brauch och manner geschafft nëmmen ze ginn. Dat fanne mär eng interessant Iddi, déi mer wëllen och opschaffen. Mer wëllen och. eng ganz Partie Amendementer déposéieren, wann et elo emol an d'Chamber kënnt, an et kënnt séier an d'Chamber, well et muss virun Enn vum Joer als Gesetz ugeholl sinn, well déi Iwwergangsperiod virdrun ausleeft, den 31 Dezember. An do wëlle mer iwwerhaupt d'Fro vum Temps de travail en général opwerfen, och d'Fro, wou de Marc gesot huet, vun der sechster Congéswoch, déi jo ëmmer nach eng Fuerderung och vum OGBL ass, wëlle mer do ganz staark iwwert en Amendement mat erabréngen. Voilà. Et deet mer leed, dass dat elo e bëssen esou komplizéiert kléngt, mee et ass eng Matière, déi ass komplex, doduerch well et einfach esou vill Ausnamen a Regelungen a sou weider geschafe ginn, fir et de Patronen méiglist einfach ze maachen, hir Aarbechtszäit ze regelen. Duerfir ass et ëmsou méi verwerflech, wann een elo liest am Avis vun der Chambre de Commerce, dat wier hinnen elo ze komplizéiert. Si hätte gär einfach d'Referenzperiod giff ausgedehnt ginn an et giffen iwwerhaupt keng Géigeleeschtunge ginn. Duerfir wäerten se och weiderhin, sinn se nach géint dat Gesetz do, obschonn et hinnen eigentlech ganz staark entgéint kënnt. Voilà.